Намазны Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә фарыз кылды. Ягъни Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм Мигъраҗ вакытында, ягъни күккә ашкан вакытта Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 50 вакыт намазны фарыз итте. Ләкин инде Аллаһ Тәгаләдән сорый торгач, Раббыбыз Аллаһ 50 урынына биш вакыт намазны калдырды. Ә, ләкин шушы биш вакыт намаз өчен Раббыбыз Аллаһ Тәгалә барыбер 50 вакыт намаз укыган әҗер савапны яза. Ни өчен? Чөнки өммәт ул инде 50 вакыт намазны күтәрә алмас дигән шундый бер борчылу бар иде. Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә намаз эченә күп төрле серләрне яшерде һәм Коръәндә шул ук турыда әйтте. Иннас-салата тәнһа анил-фәхшәй вәл-мөнкар, намаз кешене бозыклык һәм яманлыктан саклый. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә намазның эченә шушындый зур дәва язган, кешедә үзен үзе тотуына шушындый ихтыяр булдыру һәм шушы ихтыяр көче белән намазны укып, инде яманлыклардан, начарлыклардан тыела алу. Әлбәттә, бу аңлаган кеше өчен зур нигъмәт һәм зур бер бүләк. Чөнки намаз укыган кеше, әлбәттә, гөнаһлардан читләшә башлый. Ул инде, әлбәттә, гөнаһ эшләрдән саклана башлый, чөнки аның укыган намазы бар, ул шушы намазын саклый. Һәм намаз адәм баласын, әлбәттә, инде җәннәткә кертә торган бер шушындый юл. Чөнки безнең шушындый бер әйтем бар, Тәхәрәт намаз ачкычы, намаз җәннәт ачкычы. Ягъни, кеше тәхәрәт ала намаз укыр өчен, Тәхарәтсез намаз дөрес түгел. Инде намаз укый җәннәткә керү өчен. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә иң беренче сорау бирәчәк, намазларыңны үтәдеңме? Кая синең намазларың? Ягъни намаз ул нәрсә? Намаз ул Аллаһы Тәгаләнең хакы. Аллаһ Раббыбыз безгә гомер биргән, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә яшәеш биргән, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә шушы җир шарын бишек кылган. Һәм шушы бөтен ни'мәтләрне биргән Раббыбыз Аллаһ безне җир йөзенә болай гына җибәрмәде, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне кайгыртып тора. Ягъни безнең тормышыбыз, яшәешебез тәртип булсын өчен. Чөнки карагыз, намазда шундый хикмәт бар. Көнгә 5 вакыт намаз, иртәнге, илә, икенде, ахшам, ястү. Һәрберсенең үз вакыты бар. Ягъни кеше шушы намазларны укып, үзенең вакытын төгәл бер аралыкларга бүлә килеп чыга. Ягъни иртәнге намаз белән өйлә намазы арасында кеше нәрсә эшли? Өйлә намазы белән икенде намазы арасында кеше нәрсә эшли? Икенде намазы белән ахшам намазы арасында нәрсә эшли? Ахшам белән ястү намазы һәм ястүдән соң нәрсә эшли? Адәм баласы шушы намазлар арасына үзенең көндәлек мәшәкатьләрен тутырып куя. Ягъни инде шушы көнен ул инде хәзерге телдә атала тайм-менеджмент дип, бүлү, аны төгәл һәм кирәкле итеп куллана алу, вакытны әрәм-шәрәм итмәү, шулай ук күңел тынычлыгы. Аллаһу әкбар дип тәкбир әйтеп намазга басканда, әйтелә, хәтта инде кулларны күтәргәч, кул арты белән дөньяны артка ыргытасың һәм Аллаһ Тәгалә каршына басасың. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә каршына баскач, нинди ният белән, нинди теләк белән, нинди догалар белән Нинди сүзләр белән син басасың? Әлбәттә, кешенең күңелендә шушындый бер уй-фикер булырга тиеш. Моны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Аллаһ Тәгаләне күргән шикелле итеп укы намазыңны. Әгәр дә алай булдыра алмыйсың икән, ул сине күреп тора торган итеп булса да укы, диде. Менә шушыннан килеп чыга да инде, Аллаһ Тәгалә каршына басып, шушы намазны үтәү адәм баласының дөньясын да, ахирәтен дә тәртипкә китерә, аның күңел халәтен, эчке һәм тышкы халәтен тәртипкә сала, ягъни намаз ул адәм баласын бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә илтә торган шушындый зур гамәл. Әгәр дә адәм балаларына шушы намазны укы, әйдә шушы намазга бас, әйдә намазыңны торгыз, әйдә инде намазыңны булдыр дигән сорау белән килсәң, ягъни тәкъдим белән килсәң, адәм баласы шушыннан качу ягын карый. Ләкин бит асылда карасак, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр өчен шөкер буларак кеше намазын үтәргә тиеш. Ни өчен соң әле безнең күп кешеләр намаздан читләшә, намаздан читтә? Аллаһ Тәгаләнең халәтенә карасак, Раббыбыз Аллаһка бернинди авырлык юк, бөтен кеше бер мизгелдә намазга басарга мөмкин. Аллаһ Тәгалә моны эшли ала, ул аңа авыр түгел, ул бул дип әйтә һәм бу шулай була. Ләкин Аллаһ Тәгалә тели икән, бөтен кеше гөнаһкар булып та яши ала. Ләкин монда кеше уйларга тиеш, намаз, нәрсә бирә ул миңа намаз, намазда нинди хикмәтләр бар, аның хәсиятен, аның дәрәҗәсен, аның бөеклеген адәм баласы аңларга тиеш. Намазга баскан кешеләрнең күбесендә шундый бер үкенү бар. Ни өчен иртәрәк басмадым икән? Ни өчен иртәрәк мин моны өйрәнмәдем икән? Иртәрәк шушы намазга басасы калган икән? Э, ләкин битарафлык дип әйтимме, кешенең сансызлыгы дип әйтимме, кайсы сүзне әйтсәң дә, инде кайсыдыр кемгәдер бәлки кагыладыр, бәлки кемгәдер инде кагылмыйдыр. Кемдер әйтә, пенсиягә чыккач укырмын, кемдер әйтә, бераз вакыт үткәч укырмын. Ләкин вакыт җитми, вакыт үтеп китә, без аны югалтабыз, безнең көн артыннан көн югала, ә намаз үтәлми. Ләкин җәмәгать Бу дөньядан киткәч, Раббыбыз Аллаһ каршына баскач, иң беренче сорау шушы намаз турында икәнен әгәр дә без онытмасак, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә без, әлбәттә, ашыгыр идек. Шуңа да хәзерге көндә мөмкинлекләр бик күп. Инде кеше төрле яклап уйлый ала, төрле яклап фикерли ала. Әлбәттә, моның өчен бик мөһим кешенең әйләнә-тирәсе. Иптәшләрең нинди, син шундый. Әйләнә-тирәң синең нинди, син шундый. Әгәр дә син яхшылар белән йөрисең икән, яхшы буласың, начарлар белән йөрисең икән, син яхшы булсаң да, сине начар дип әйтәләр. Шуңа күрә кеше намаз укучылар яннарак елыша икән, әлбәттә, ул инде намаз укучы була. Әгәр дә кеше инде намаз укыган халәттә башка мөхиттә яши икән, аңа әлбәттә инде ул мөхиттә намаз укуы авыр. Шуңа күрә киңәш нинди? Дусларыңны кара, иптәшләреңне кара. Кемнәр белән син дуслашасың? Яхшылар беләнме, начарлар беләнме? Намаз укучылар беләнме, намаз укымаучылар беләнме? Әлбәттә инде кеше Шушы сорауларга үзе җавап бирергә тиеш һәм Аллаһ Тәгалә каршына кайтканда, Раббым каршында мин нәрсә җавап бирәм, иң мөхим шушы сорауга, әлбәттә, кеше шулай ук үз-үзенә җавап бирергә тиеш. Менә шушы мәсьәләдә мин пенсиягә чыгып җитәмме, мин ул вакытка кадәр яши аламмы, әллә юкмы, монда инде һәркем үзенә үзе сорау бирергә һәм шушы эшкә үзе иң беренче булып атларга тиеш. Чөнки кешенең теләге булмаса, күпме генә аны үгетләсәң дә, Күпме генә аның артыннан йөрсәң дә, ул, әлбәттә, бу эшне эшләмәячәк. Моңа, әлбәттә, ихтыяр көче һәм кешенең теләге кирәк. Аллаһ Тәгалә кушкан шушы намазны инде һәрберебезгә дә вакытында, тиешенчә үтәп, шушы дөньяда да инде безгә Аллаһ Тәгаләнең тәртибе буенча яшәүче һәм ахирәттә дә шушы намазларыбыз өчен сөенүчеләр җөмләсеннән була алсак иде. Вә алейкумәссәлам вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.